Selamat malam bala peninga semua. Nyadi baka ke sekali tu kitai begulai baru iya nya nampung semengat tauka cherepen kitai iban semengat ke tiga puluh satu. Nadai randau bukai ngambi kena ngemasau jam pia aku lalu neruske semengat tu iya ke tiga puluh satu. Pia aku nyi tampung atu. Nyau ke puas sanga berati ke utai ke ngelingi titi raban. Dia dek iya ngasai ke tubuh iya asai ke dijauh kurang tetalu meh tudah sanga labuh ke baruh begulai ngan orang ke benung nyabak rerangai di baruh din minta ambi pulai ngai ninggal ke bala di menua. Gining-gining tu deh sanga merening orang sepiak iya. Palik iya siku nyabek rerauh. Palik iya siku baka nya ga. Naka penyinu ati sanga lebuh ninga leka sabek orang dia. Tang meh utai bangat enda ulih diselih nyelak iya dia. Enti nitihka ati iya, tenggai meh nempuh penguji lebuh rembus kiya. Tang lebuh maya betatika sida semenua ke tinggal din, kelebih agi sida sebilik ngujung katia mimit pan enda kakang nyingkang mua kin taja pan ati iya madah pengawa iya enda ulih dikereja iya sereta enda ulih ditembuka iya nyentukka pengujung iya ila. Dia di menua nya semampai petang belama sigi enda kala ke siang. Lebuh ti rembus kia pengudah ke ngachuk diri enggau ilang dia sanga ngasai kia empu nyau bengap-bengap enda nemu kini tuju pejalai neresa menua orang dia. Taja nama aja penguji ti datai udah tu aku sigi enda nyerang apa saja aku beda temu ke indu benama Sara. Sehari aku enda temu ke indu nya di menua tu, sehari nya aku enda pulai ngapa ari menua tu. Pia aku sanga, bejaku sepemanjai ke bejalai ngiga tuju pejalai iya. Tang maya iya ke bejaku nya tadi, lenyau anang sigi udah lama berati ke iya. Ninga sanga nyebut nama Sara, nya ti narit ati lenyau. Anang agi deh kala ninga orang tuai runa besebut ke buluh runcing ti digaga iya ngelama tu. Semina siko sara aja ulih ngambi nya ari telaga alai ini sida iya ngelalai ke nya suba. Singkang sanga ngetu enda lama lebuh iya ngasai ke bisi orang entudi iya ke bejalai tadi. Tang lebuh iya malik ke belakang, dia iya tepeda ke siko indu. Chukup majik. Enda kala iya meda indu ngemajik nya di menua sida iya diin. Lenya ke ba menua lenya lenya ke ba mua iya dia tu tuchum meda pendiau sanga ke bansa nya. Eh! Lapa deh. Lapa nuan baka nya. Seraya lenya gegining malik keliling tubuh iya. Engka tak bisi utai nyelai ngasuh sanga nya enda tekilap lebuh merening iya. Semadi ke ditempik lenya jari baru tudah sanga badu degenung. Bisi ga indu bajik diau menua Sebayan tu. Nyangka tu meh ke selalu disebut orang Kumang Sebayan kini. Pia ko Sanga bejaku kediri. Meda baka nya, lenyau merening Sanga baru alu bejaku. Nama utai ke nuan? Ninga aku nuan bejaku tadi, ko lenyau bejaku enggau Sanga. Tudah Sanga semina sesengih. Tudah sanga semina sesengih gamau enda nyaut utai ku lunyo. Bah lebuh ke jematan titi rawan din tadi aku bisi ninga nuan nyebut nama Sara. Kapa nuan orang nya? ku Lenya nanya sanga. Ninga jaku Lenya nya tadi jejampat sanga malik ngagai Lenya. Tekenyit asai iya lebuh ninga Lenya nyebut nama Sara. Engka lenya tak nemu dini alai sara diatu peragam ati iya. Nama nuan nemu dini alai indu benama sara nya? Pia ku sanga nanya lenya. Bendar iya merening lenya. Engka siku nya nemu dini alai sara. Enda. Aku tu baka nuan meh ngiga orang ke benama Sara. Seraya lenya ngadu ke sintau kain ke bat iya. Nyau nguing sanga ninga saut lenya ke munyi nya. Baka ke putus pengarap tudah sanga nya tadi. Nya enda sanga belubah nyingkau lupu enggau ilang iya lalu bejalai ninggal ke lenya dia. Enda nyebut seleka jaku. Lenya enda munyi, semina pepelai aja berati ke ulih sanga ti bansa nya. Berumban lenya bejalai nitih ke sanga. Baik ke orang laki nya tauka enggai mai iya, bejalai begiga sara iya sigi enda peduli. Lebuh ke ninga regup kaki lenjan tudi iya ari belakang sanga ngetu enda lama lalu nguing ke belakang. Enda lama lalu terus bejalai baru nampung singkang. Tang taja pia enggai enda bai iya meh lenya madah ke iya jalai dini menua. Nya bala peninga pia ke munyi tampung renggat tiga puluh satu tu. Nyadi minta ampun au laban ba part tiga puluh satu tu amat berasai pandai amat ngarap ke bala peninga ulih besabau au laban aku pegila bisi ngaga tampung yang baru laban siti siti tampung aku sigi ngaga siti siti renggat. Nyadi ngagai kita enti bisi meda video tu bisi iklan kita anang skip au nya aja meh pengering kami tauka semangat kami ngaga video kita. Skip nya enti ulih peda dulu mih iklan nya enti uka kita ke mih ka ke mih ke mih dulu kita ngam iklan nya ambial. Nyadi kita ke baru datai ba channel tu kita anang enda subscribe au. Enti baka kita udah subscribe kita ngidup ke luching kita. Au nyadi kita ke udah lama subscribe nya enti kita rindu ke cerita tu kita mesti share. Enti ulih share kita ba media sosial ba group whatsapp tauka uhh ba facebook au ngambi orang bala meda nama cerita ke udah didinga kita.